Yn noswaithau i chi gyd a chroeso i'r cyfarfod Cymraeg. Fyddwn ni'n dechrau um, am hanner awr wedi pimp, so ychydig o eiliadau i bobl fedru cyrraedd a setlo lawr. Gobeithio bod chi'n gallu gweld y sgrin yn glir. Um, a wedyn ni, fe fyddwn ni'n dechrau um, rhyw funud wedi hanner awr wedi. So croeso cynnes i chi gyd. Os ych chi yn gallu ffeindio'r chat, y lle, mae'r, nid y chat, sori, y lle Q&A ar gyfer gosod unrhyw gwestiynau. So, felly, os oes unrhyw gwestiynau ydych chi heno, fyddwn ni'n gallu mynd trwy reina wrth i'r cyfarfod fynd yn ei flaen a, a chanolbwyntio ar nhw ar y diwedd. Um, croeso i chi roi unrhyw ymholiadau yn y chat. Iawn, na fyddwn ni'n ymuno gyda chi cyn bo hir.

Yy noswaith dda i chi gyd. Chi 'di cyrraedd cyfarfod wybodaeth yy rhieni blwyddyn pump. Croeso atoch chi yn rhithiol i Fro Adern. A fydden ni'n dechrau'r cyfarfod ym mhen munud neu ddwy. Felly setlwch lawr. Um, gobeithio bod chi'n clywed yn glir a bod chi'n gallu gweld y sgrin hefyd, uh, sgrin gwyrdd a'r neges fyna. A fydden ni'n dechrau gyda'r cyflwyniad ym mhen munud.

i rannu gwybodaeth gyda chi heno, i chi gael blas ar fywyd ym Mro Edern, uh, cyn fod ni'n gwahodd chi lan i'r safle, da ni'n gobeithio, yn ystod y flwyddyn academaidd newydd. Lle i ofyn, fi wastad yn gofyn ar dechrau y cyflwyniadau yma, mae Miss Kerry Anwen James o fan Enderby yn arbenigraig gyda'r dechnoleg a mae popeth yn gweithio'n esmwyth dros ben. Ond beth dwi wastad yn gwneud ar y dechrau yw jyst gofyn i bobl sy'n mewn gyda ni os allwch chi weid helo neu, neu roed eich enw uh, yn y Q&A uh, yn fan hyn, so allwch chi gadarnhau bod chi'n gallu clywed ni. Uh, uh, unwaith mae hynny'n cael ei wneud, uh, dwi'n credu bod Mr Gary Ellis, pennaeth blwyddyn 7 a uh, pennaeth ar gyfer trosglwyddo o flwyddyn 6 gyda ni hefyd. Falle byddai Mr Ellis yn fodlon rhoi neges bach yn y Q&A hefyd, ond os oes rwy'n yn fodlon yn ysgrifennu nodyn bach i ni yn gloi yn y Q&A, os gwelwch chi fod yn dda, yn cadarnhau eich bod chi yn gallu ein clywed ni.

Nawr, ni'n edrych yn fan hyn. Mae'r Q&A yn agor yn fan hyn. Ni'n edrych am sylwadau fan hyn i gadarnhau fod pobl yn gallu ein clywed ni. Nawr de, dim byd wedi ymddangos eto, gawn ni weld pwy fydd y cyntaf i roi nodyn yn fan hyn i ni yn cyflwyno hyn yn nawr de. Diolch yn fawr iawn, Richard Mifsud, yn cyflwyno chi'n yn y fanna arbennig. Reit, nawr de, ni'n gwybod bod pobl gyda ni ac yn gallu clywed, Fe wnawn ni fwrw mlaen gyda'r cyflwyniad ac yn edrych os oes unrhyw gwestiynau gyda chi neu sylwadau da chi eisiau wneud, rowch nhw os gwelwch chi fod yn dda yn y Q&A wrth fod ni'n symud ymlaen ac ar ddiwedd y cyflwyniad fe wnawn ni edrych arnyn nhw a fe wnawn ni ateb ac yn y blaen a fi'n siŵr wnawn ni ddatrys unrhyw gwestiwn sydd gyda chi. Felly, dyma ni. Diolch yn fawr iawn, Miss James. Arbennig.
Ie, yeah, felly um, beth o'n i eisiau rhannu gyda chi heno mewn gwirionedd oedd um, logo newydd yr er clwstwr. Yn sylweddoli, mae lot ohonoch chi yn rhieni'r clwstwr, efallai ambell i berson yn dod o tu allan i'r clwstwr hefyd heno. Ond ni'n ddiolchgar iawn am yr holl waith caled sy'n mynd mlaen yn y clwstwr, gosod gwreiddiau cadarn i'r disgyblion, iddyn nhw fedru wedyn i parhau gyda'r daith fan hyn ym Mro Edern. Felly jyst dangos i chi fyna yr y logo sydd yn symboleiddio mewn gwirionedd y cydweithio agos sydd gyda ni fan hyn yn Nwyrain Caerdydd.
Diolch yn fawr iawn, Miss James. Reit, oedden ni'n meddwl byddwn ni yn cyfeirio yn gyntaf at ganlyniadau gyda chi. Yn amlwg, mi oedd llynedd uh, ac eleni yn, yn, yn flynyddoedd gwahanol iawn uh, gyda asesiadau athro y llynedd yn, yn rhoi y graddau terfynol i'r disgyblion ar gyfer eu cymwysterau ac eleni wedyn i wedi bod trwy broses uh, trylwyr iawn o asesu ac yn y blaen a yn cyflwyno y graddau hynny uh, i cybac. Felly, uh, trefniadau gwahanol yn y ddwy flynedd diwethaf. So, da ni'n mynd yn ôl fan hyn i'r canlyniadau yn 2019, ble dyma'r tro ola i ddisgyblion sefyll aroliadau uh, yn y ffordd traddodiadol a, a gwaith uh, asesiadau uh, o dan amodau uh, um, um, arholiad yn y dosbarth ac yn y blaen. Felly, da ni'n cyfeirio fan hyn i chi gael gweld canlyniad y tygau uh, o'r rhain yn 2019. Nawr, uh, yr adran Gymraeg, 86 bob plentyn yn sefyll y cymhwyster iaith Cymraeg ym mlynddyn 11 yn y flwyddyn honno. a 86 y cant ohonyn nhw wedi cael A seren i ec. Oedd hynny lawr ar y flwyddyn cyn hynny, maen nhw wedi bod mor uchel â 89 y cant, ond fi'n siŵr bod chi'n cytuno, mae hwnna'n ganran arbennig. Saesneg iaith wedyn 73 y cant, eto uh, canran uchel dros ben. Mathemateg 67 y cant yn, yn cymharu yn arbennig o dda gyda ysgolion eraill yn y ddinas a yn y consortiwm. A wedyn gwyddoniaeth eto 79 y cant o'r disgyblion yn y flwyddyn yn, yn ennill gradd ec neu well mewn cymhwyster gwyddonydd. Felly fi'n siŵr fod chi'n cytuno fe hyn am raddau arbennig. Ar y dde wedyn, mae'r mesuriadau newydd, a na i ddim canolbwyntio gormod ar hynna, ond mae yna ma system naw ble mae'r graddau werth pwyntiau, a maen nhw'n mesur naw be maen nhw'n galw yn uh, pwyntiau uh, 9 pwnc wedi gapio. Uh, 390 oedd y cyfartaledd ar gyfer bob plentyn yn fan yna sydd yn sgôr arbennig o dda. Wedyn o dan hynny, chi'n gallu gweld y pwyntiau ar gyfer llythrenedd, rhifedd, gwyddoniaeth a uh, yr, y tus ysgrif her uh, sydd yn cyfrannu at y cymhwyster BAC. Um, felly, da chi'n gallu gweld yn, yn fan yna Uh, mae 44 pwynt yn fan yna yn dangos fod uh, ar gyfartaledd mae, mae plant wedi cael gwell na gradd ec. Mae'r 40 yn golygu ar gyfartaledd maen nhw gyd wedi bwrw gradd ec. A chi'n gallu gweld gwyddoniaeth ychydig bach drosodd a yr uh, tri sysgrif her uh, ar gyfartaledd yn bwrw y gradd ec gyda 40 pwynt. Felly nesaf ar, ar y sleid nesaf, Uh, dwi jyst yn dangos i chi yn fan hyn, dyma uh, colofnau opsiwn ar gyfer blwyddyn 9 eleni. Mae blwyddyn 9 newydd ddechrau uh, ar i cymwysterau lefel 2 nhw nawr cyn bod nhw'n dod yn ôl y mis Medi. Llwch chi weld yn fanna yr amrywiaeth o bynciau da ni yn cynnig yng Nghymru Llwyddo 4, uh, cyfrifiadureg, o'n i mewn gwers cyfrifiadureg wythnos diwetha, a disgyblion yn egluro rhyw bethau codio i mi sydd yn mynd dros ymhen i, i fod yn onest â chi, ond oedd gweld y sgiliau mae'r plant yna wedi ddatblygu yn, yn y gwersi hynny yn arbennig. Oeddech chi'n edrych law, mae Ffrangeg, astudiaethau busnes, dearyddiaeth, uh, twristiaeth, y cyfryngau ac yn y blaen. Ffrangeg yn, yn, yn diddorol iawn eleni, mae, mae, mae gyda ni enw arbennig o dda ar gyfer ieithoedd tramor modern, a mae yna nifer fawr o ddisgyblion yn dilyn uh, y cyrsiau hynny, felly eleni oedd rhaid i ni gynnig Ffrangeg mewn dwy golofn, achos gymaint o diddordeb yn y pwnc hynny. Mi ydyn ni'n addasu o flwyddyn i flwyddyn, mae'r plant yn cael dewis rhydd ym mis Ionawr, maen nhw'n cael gweithio ni petai nhw'n cael eu dewisiadau delfrydol nhw, be fydde y tri dewis. Ac yna, da ni'n edrych ar y niferoedd a da ni'n gosod y pynciau wedyn mewn colofnau ble da ni'n ceisio sicrhau fod gymaint a sy'n bosib o ddisgyblion yn cael y dewis delfrydol iddyn nhw. Yn amlwg, dyw e ddim yn hawdd, mae'r ma pynciau yn y diwedd yn gorfod mynd mewn i tair colofn a maen nhw yn gorfod dewis un pwnc o bob colofn, felly mae yna amhosib i, i bawb cael y dewis delfrydol, ond fi credu newch chi gytuno, mae'r mae broses yn un fanwl iawn, a fe welwch chi yn fan yna, mae yna amrywiaeth fawr iawn o bynciau yn cael eu cynnig yn fan yna. Ymlaen wedyn, y canlyniadau lefel A yn ôl eto i 2019, y tro ola i'r disgyblion sefyll aroliadau go iawn, Allwch chi weld yn fan yna, mi oedd 75 y cant o'r graddau yn graddau A Serini Ec, a fe roedd 98.8 y cant o'r graddau yn A Serini E, a fel ydych chi'n dwi'n siŵr yn gwybod, uh, mae ar gyfer yr UCAS a llefydd yn y coleg, mae y graddau lawr o A Serini E yn cyfrannu pwyntiau ar gyfer ennill lle yn y brifysgol. Um, so wedyn am y categoreiddio. Um, uh, fe gafon ni'n categoreiddio go iawn y tro cynta, uh, unwaith gatho ni ein canlyniadau tygau cynta um, uh, yn Mehefin 2017. Ac o'r pwynt hynny ymlaen, fe roedd yn bosib i ni fod yn rhan o'r broses categoreiddio, a bob blwyddyn i ni wedi bod yn gategori gwyrdd. Ar hyn o bryd, maen nhw wedi gohirio y categoreiddio oherwydd y, y pandemig, ond fe rydyn ni wedi bod yn gategori gwyrdd reit o'r dechrau sydd yn dangos y safonau uchel da ni'n cynnal yma ym Mro Eden. I gyd fynd â hynny wedyn, da ni'n meddwl yn ôl, mae hwn yn teimlo fel amser hir iawn yn ôl. Tachwedd 2017, pan oedd Estyn wedi ymweld yn ni ar gyfer ein arolwg llawn cyntaf. Edwch chi weld yn fan yna, okay, y safonau ar yr adeg yna yn dda, uh, lles ac agweddau a dysgu yn rhagorol, addysgu a phrofiadau dysgu yn rhagorol, gofal, cymorth ac arweiniaid yn dda ac arweinyddiaeth a rheolaeth yn dda. Uh, doi darged oedd ar ddiwedd uh, yr arolwg yna. Un oedd i, oedd i sicrhau fod y llywodraethwyr yn gwthio yr ysgol tipyn bach mwy, fe roedd y llywodraethwyr uh, yn arbennig gyda ni o'r dechrau, a maen nhw dal yn, a maen nhw wedi bod yn hynod o gefnogol i ni, a uh, y targed oddi wrth estyn oedden nhw herio tipyn bach mwy er mwyn i ni godi uh, uh, da yn y safonau uh, lan i'r rhagorol gyda'r ddoi categori arall ar y gweilod yn fan yna. A'r un targed arall oedd i godi y safonau o da i'r rhagorol, a dyna'r hyn da ni wedi bod yn canolbwyntio ar nawr yn y bedair mlynedd diwetha, a dyna'r targed y nod nawr Pan fydd Estyn yn ymweld â ni nesaf, da ni'n hyderus iawn mi fydda ni'n codi rhagor o'r meysydd yna fyny i rhagorol. Reit, dwi'n mynd i drosglwyddo fan hyn i chi. Mae, mae Ceri Anwen James wrth yn ochr i. Mae'n mae, mae arbenigwraig gyda y maes dechnoleg, yr e-ddysgu ac yn y blaen. Felly, ni ofni ddi hi nawr i siarad gyda chi ynglyn â hynny. Diolch yn fawr iawn, Miss James. Ie, yeah, sgil yr ymweliad ag um, Estyn a'r ysgol, fel Mr Williams newydd um, sôn amdano fe, fe gawson ni wahoddiad i sgwennu adroddiad um, ar gyfer gwefan Estyn yn rhannu'n arfer dda o ran plethu'r dechnoleg mewn gwersi. Rydyn ni'n ysgol un i un, hynny yw mae un ddyfais gan bob disgybl ym Mro Edern. Yn y blynyddoedd cyntaf, roedd iPad yr un gan ddisgyblion er mwyn i ni blethu e-ddysgu bob gwers. Bellach, rydyn ni wedi trosglwyddo draw i Chromebooks, felly fe fydd eich jyst eich plentyn chi wrth gyrraedd Bro Edern yy yn derbyn Chromebook unigol, yym oddi wrth yr ysgol, Faea'r Sir a'r Llywodraeth ac yn y blaen. Yy bydd angen talu yswiriant, ond bydden nhw'n gallu mynd â fe adre, cwblhau gwaith cartref, yym gwahanol gyfuniadau o weithgareddau yym ar hwnna. Ac yn sgil ein gwaith ni yn e-ddysgu, yym fe gawson ni'n rhestru ar restr EdTech 50 o'r 50 o ysgolion ym Mhrydain oedd yn wneud y defnydd gorau o dechnoleg yym mewn ysgolion, felly ni'n falch iawn i fynd fanna i Dŷ'r Arglwyddi i dderbyn ein haeddiant. Ond... Chimod, ni... 'dyn ni ddim yn wneud e am hynny, a y peth o'n i fwya' balch ohono fe eleni ym Mro Eden yw mae wedi bod yn flwyddyn anodd a chi'n gwybod, aethon ni mewn i gyfnod clo yn sydyn iawn cyn y Nadolig, ddaethon ni nôl ym mis Ionawr ond ddaethon ni ddim nôl, ond 'yn ni'n falch iawn i weud dyw p- plant Bro Eden ddim wedi colli un wers ers dechrau mis Ionawr. Maen nhw 'di cael chwe wers fyw ar-lein, yy maen nhw 'di cael amserlen arferol a ma'r holl sôn yn y wasg ynglyn â dysgu coll ac yn y blaen, a dwi'n derbyn bod e'n broblem mewn lot o lefydd, ond ym Mro Eden does dim dysgu coll, mae'r disgyblion i gyd wedi cael darpariaeth yym o wersi byw, nhw'n codi'n bore, brecwast a wedyn i chwe gwers amser cinio arferol a wedyn nhw'n dod nôl ar-lein a mae rhieni yn os siaradwch chi â rhieni plant sydd yn hŷn bydden nhw'n cydnabod bod nhw'n ddiolchgar iawn am y ffaith bod ni wedi rhoi strwythur i'r diwrnod a bod nhw wedi cael dysgu di-dor. Ni'n dysgu chwe gwers fel arfer ym Mro Edern a fe wnaethon ni jyst parhau wedyn i, i ddysgu amserlen arferol. Yym o ran y dysgu digidol, 'y ni wedi bod yn ysgol arloesi o ran gweithio gyda chi... gyda Llywodraeth Cymru o ran y fframwaith yym cymhwysedd digidol, ni wedi bod yn rhan o hwnna. Yn nyddiau cynnar y fframwaith llythrennedd a rhifedd pan oeddwn ni'n agor, oeddwn ni wedi gwneud gwaith ar hwnna hefyd. Yn fwy diweddar, mae Alan a finne wedi bod yn rhan o Sgrifennu'r Cwricwlwm i Gymru, finne ar y maes yym Ieithoedd Llythrennedd a Chyfathrebu, fel athrawes ym Ieithoedd Modern a rhywun sydd wedi dysgu Cymraeg hefyd yn y gorffennol, ond hefyd mae Alan wedi bod ynghlwm â'r cwricwlwm iechyd a lles sydd yn amlwg yn rhywbeth newydd i ni yma yng Nghymru, Ben, ben Balladur, ond mae hwn yn golygu bod ni wedi bod ar y blaen yn gallu rhoi mewnbwn i'r cwricwlwm ac yn ni bellach nawr yn mynd i fod yn treialu cwricwlwm newydd ym mis Medi, ni'n gwneud lot o waith ar hwn a digwydd bod mae Llywodraeth Cymru wedi bod yma heddi yn ffilmio yym Clwstwr Bro Alden fel yym astudiaeth achos ar gyfer eu sianeli cy- yym cyfathrebu nhw er mwyn annog ysgolion ledled Cymru i ddilyn yn ôl ein traed ni.
Reit, dwi'n gweud wrth y disgyblion yy Bob, bob tro dwi'n cwrdd â mi, nes i gwrdd â disgyblion blwyddyn chwech am y tro cyntaf wythnos diwetha pan ydyn nhw i gyd yma ar gyfer diwrnodau pontio. A, a dwi'n deud wrthyn nhw, uh, fy hoff llythyren ni yn y iaith Gymraeg yw'r llythyren ec. A mae yna nifer o resymau amdan hynny. Mae yna nifer o eiriau yn dechrau gyda llythyren ec sy'n golygu lot i mi, Cymreictod, cyfeillgarwch, caredigrwydd ac yn y blaen. A ddim trwy nhw gyd gyda chi heno, mae yna nifer ohonyn nhw, ond un ohonyn nhw sicr a sy'n bwysig dros ben i ni yma ym Mroeden yw cyfleoedd. Felly fe welwch chi yn fan hyn, um, mae yna gyfleoedd addysg o'r ffordd. O'n i siarad â rhiant uh, pan gatho ni'r canlyniadau tygau mewn oedd yn deud am i fab o. Doedd i fab o ddim yn neud braidd dim uh, uh, chwaraeon pan oedd e yn y cynradd a fe ddath e lan fan hyn a fe ddaru yr athro add gorff gweld dim bach o dalent ynddo fo ar gyfer rygbi. Doedd e rhoi wedi chwarae rygbi uh, o blaen ond oedd y fachgen eitha cloi uh, bachgen eitha cryf, a fe ddaru e gael ei ddatblygu yma yn yr ysgol, a mae e nawr um, wedi cael cytundeb gyda'r gleision uh, sydd, sy, sy yn ddipyn o gamp. Felly mae wedi gwneud cynnydd enfawr mewn pum mlynedd. Mae yna bob math o, mae yna, ma yna badminton yma, mae yna, ma yna rhwyfo o dan do, mae yna bel rwyd, mae yna bel fasged, uh, mae um, athletau, bob math o gyfleoedd gwahanol i unrhyw safon. Da ni yn mi, da ni newydd apwyntio uh, swyddog Swyddog Rygbi Hwb newydd ar gyfer y clwstwr. Wythnos diwetha mae Mister Milsom sydd wedi bod efo ni yn neud y swydd yn symud ymlaen i i ddysgu yma ym Mro Eden ym mis Medi felly mae yna swyddog newydd yn dechrau ym mis Medi a chybod beth oedd yn dod drwodd yn yr hyn oedd e'n gweud yn ei gyfweliad e oedd annog pawb um, o, o, o bob lefel, jyst i fwynhau ymarfer corff, a dyna'r nod yma. Uh, teithiau, mae yna nifer o deithiau yn, yn mynd yn amlwg, does dim teithiau ar hyn o bryd, ni wedi gorfod gohirio ambell i daith yn y flwyddyn a hanner diwetha yn anffodus, ond chywa mae yna teithiau wedi bod i Australia yma, uh, teithiau sgio, mas i Wlad Belg, i Ffrainc ac yn y blaen, a wedyn Miss James, i chi, yn, yn arbennig yn trefnu y teithiau cyfnewid, ydych chi'n brofiadol iawn. Chi'n moyn sôn dyn bach am, am y teithiau hynny? Ie, yeah, wrth gwrs. Felly mae dwy ysgol gyfnewid gyda ni. Yn amlwg mae'r cwbl ar stop ar hyn o bryd, ond um, ni'n bwriadu ailgydio mor, mor gyntaf â phosibl. Felly mae um, Caerdydd wedi gyfeillio gyda Nont, sydd yn Ne Llydaw a mae Nônt Mae yna ysgol fyna sydd yn ysgol ddwyieithog, Ffrangeg a Llydaweg. Ni wedi cyfnewid gyda, gyda'r ysgol honno, Collège Rutiliano. Um, mae ni'n cael croeso cynnes fyna pan fyddwn ni'n mynd i nônt a maen nhw'n dod fan hyn ac yn amlwg maen nhw hefyd mewn sefyllfa um, leiafrifol yn Ffrainc sydd yn eitha dyrus os chi'n gwybod unrhyw beth am hanes y ieithoedd lle- lleafrifol yn Ffrainc, a maen nhw'n edrych ato ni mewn gwirionedd am ysbrydoliaeth o ran dysgu yr ieithoedd Celtaidd. A wedyn mae'r ysgol gyfnewid arall yn Grünstadt yn yr Almaen, uh, ar y Weinstrasse, Stryd y Gwyn, mae yna wyn llanoedd ym mhob maen, mae'n ardal hyfryd iawn, a mae'r croeso yn gynnes iawn fyna. Felly mae pob disgybl yng Nghlostwr Bro Eden yn dysgu Ffrangeg ac Almaeneg. Mae'ch plant chi sydd ym mlwyddyn pump yn mynd i fod yn dechrau cael gwersi ym mis Medi, felly fe fyddan nhw'n cael gwersi um, Ffrangeg ym mis Medi, fyddan nhw'n mewn blwyddyn sy'n dechrau gyda Ffrangeg, fyddan nhw'n parhau gyda Ffrangeg ym mlwyddyn saith, a wedyn ym mlwyddyn wyth fe fydd pawb o bob allu wedyn yn cydio yn yr Almaeneg a'n cael dwy flynedd o Almaeneg wedyn cyn gwneud opsiynau um, tygau. Felly ni'n ni falch iawn o'r ffaith bod gyda ni ddwy iaith fodern yma, A ni hefyd yn ymfalchïo yn y ffaith bod pawb yn cael cyfle i ddysgu dwy iaith ac felly yn sgil hynny yn cael cyfle i fynd ar y cyfnewid um, a gallen nhw fynd dwywaith. Mae yna un Ffrangeg yn rhedeg un flwyddyn ar cyfnewid Almaeneg y flwyddyn arall. Felly mae'n mae ddarpariaeth nad oes ar gael mewn llawer ysgolion erbyn hyn. Um, ni'n aros i glywed am y trefniadau post-Brexit ynglyn â cyfnewid. Dwi ddim yn credu bod e'n newyddion da, Ond fe fyddwn ni'n treial gweithio fe mas fel bod yr bod yr cyfle ffantastig yma yn parhau i'n disgyblion ni. O ran y siarad cyhoeddus hefyd, mae 'na lot o um, gystadlaethau ar gael a mae'r ma English Speaking Union, maen nhw'n bobl hynod iawn sy'n trefnu cystadleuaeth wych bob blwyddyn a mae yna ddisgyblion yn cymryd rhan yn hwnna, ond hefyd mae yna gyfleoedd i disgyblion ni siarad cyhoeddus yn Gymraeg ac yn Saesneg. yym bob blwyddyn, a wedyn ma' 'na gystadlaethau yym gwyddoniaeth a thechnoleg fel yr cystadleuaeth Fformwla Un, a ma' Mister Williams nawr yn mynd i sôn wrthych chi am hwnna. Ma'r plant wedi bod yn rasio eu ceir heddiw, dwi wedi ail-drydar yr yr amseroedd, y laps a ryw bethe, felly ma' hwnna'n rhywbeth sydd yn boblogedd iawn yn bob blwyddyn. Ie, ydi, ydi. Uh, fel y Miss James yn gweud, uh, plant um, uh, blwyddyn naw heddiw yn, yn rasio ceir draw yn yr adran dechnoleg uh, yn y prosiect Fformwla 1, y flwyddyn cyn diwetha, fe gatho ni fyfyrwraig draw o MIT yn yr Unol Daliaethau uh, draw da ni am tair wythnos yn dysgu gwersi, uh, yn gweithio gyda disgyblion mwy abl a dawnus. Mi oedd hi yn gweithio gyda grŵp o ferched yn ysbrydoli nhw, mi oedd hi'n fodel rôl arbennig iddyn nhw. Mae'r adran gemeg yn flynyddol yn mynd lawr i Abertawe ac yn cystadlu mewn uh, cystadleuaeth cemeg yn y brifysgol yn Abertawe. Chi'n gallu gweld y UK Maths Challenge yn fan yna, mae'r adran uh, cyfrifiadureg yn cystadlu uh, mewn cystadlaethau ble maen nhw'n ysgrifennu uh, y codio yma. So mae yna nifer fawr o gyfleoedd i, i, i ddisgyblion mewn nifer fawr o feisydd yn fan yna. Ni'n parhau wedyn uh, gwersi offerynnol, uh, mae yna bob math o, o wersi yn cael eu cynnal yma ym Mryweden, mae yna gyfle i uh, ddisgyblion, maen nhw'n chwarae drymiau, chwarae'r piano, maen nhw'n gwersi canu, uh, chwyth brennau ac yn y blaen. um, nifer fawr o gyfleoedd. Mae llythyr yn dod gartre i chi ar ddechrau blwyddyn saith uh, yn, yn codi ymwybyddiaeth o hynny. Um, Cor, da ni wedi cystadlu ers y flwyddyn gyda yn yr eisteddfodau ac yn y blaen uh, corau. Maen nhw'n canu uh, mewn, mewn mannau lleol. Mi ydy ni yn cynnal gwasanaeth uh, uh, carolau bob flwyddyn ac yn y blaen, drama eto, mi ydy ni uh, am yn ail flwyddyn, mi ydy ni'n gwneud cynhyrchiad yma yn neuadd yr ysgol, nifer fawr o ddisgybion yn cael cyfleoedd rhai ar y llwyfan, rhai yn y geddorfa, rhai tu'n ôl y llwyfan efo'r ochr dechnolegol ac yn y blaen, nifer fawr o gyfleoedd i bawb yn fan yna cystadlu yn yr eisteddfodau uh, ac yn y blaen, a wedi cael llawer iawn o lwyddiant yn hynny. Uh, yn performio yng cyngherddau yr ysgol, um, sioeau cerdd dwi wedi sôn amdan, eisteddfodau dwi wedi sôn amdan, um, a'r cyngor ysgol wedyn. Uh, o bosib nid y rhai, dim pawb sy'n hoffi bod ar y llwyfan, ond uh, mae yna gyfle, wedyn mae yna nifer ohonyn nhw, mae gen nhw farn cryf a maen nhw'n cymryd, uh, maen nhw'n um, cael ei ethol i'r cyngor ysgol. Mae yna fforwm ym mhob blwyddyn ble mae disgyblion o'r flwyddyn yn cael ei ethol i gynrychioli gweddill y flwyddyn. Mae aelodau o'r fforwm wedyn yn cael ei ethol i fod yn rhan o'r cyngor ysgol ble mae ganddyn nhw'r llais a maen nhw'n uh, uh, yn bont, os licwch chi, rhwng y disgyblion a yr uwch dim arwain ac yn, ac yn dod i drafod gyda ni. Mae yna grŵp newydd ffurfio llynedd, grŵp undod. Uh, fe gododd nifer o ddisgyblion gyda ni fod nhw eisiau edrych ar uh, faterion o gydraddoldeb yn yr ysgol. A uh, maen nhw wedi ffurfio grŵp, maen nhw newydd gyflwyno i'r uwch dim arwain, maen nhw newydd gyflwyno wrth diwetha i'r llywodraethwyr, a mae'r llywodraethwyr a Mr Pritchard y pennaeth wedi cytuno uh, fod nhw yn mynd i gael cyllid a fod nhw'n mynd i gael fynd ymlaen gyda'r cynllun maen nhw wedi rhoi yn ei le, so mae llais y disgybl yn gryf iawn yma ym Mro Eden. Nawr de, spelling bee, eich arbenigedd chi fan hyn gyda Almaeneg a Ffrangeg, Miss James, na i drosglwyddo nôl i chi. OK, felly mae disgyblion blwyddyn 7 yn ledled Cymru'n gallu cystadlu yn y Spelling Bee uh, ieithoedd rhyngwladol, felly ni, ni wedi cael llwyddiant mawr yn hanesyddol yn y gystadleuaeth hon, drion ar plant. Um, felly mae'n gystadleuaeth eitha anodd am yn heriol, ond eto mae, mae disgyblion yn, maen nhw'n gwneud yn wych. Ysgwad sgwennu hefyd ar gyfer disgyblion sy'n dangos talent wrth, wrth um, ysgrifennu'n greadigol, ni ni 'di cael gwahanol awduron mewn ar hyd y blynyddoedd, yym hefyd Gwobr Dŷ Caredin, fe fydd Mister Milsom fel rhan o'i swydd fel cyd-lynydd yym gweithgareddau allgyrsiol fydd e'n cymeryd yr awenau yn mis Medi ar hwn. Ni 'di bod i'r Steddfod yr Urdd ar hyd y blynyddoedd yn amlwg dyw Steddfod yr Urdd ddim wedi bodoli ond ma'r ma'r cyfleoedd yna mewn blwyddyn a- yym arferol a ni'n gobeithio yn amlwg ewn ni nôl yn syth i i s- i gystadlu i Steddfod yr Urdd unwaith ma' hwnna'n bosibl. Ocê wedyn Mister Williams chi eisiau sôn am Brifysgol Met Caerdydd dwi'n gwybod? Ie, da ni'n manteisio'n fawr iawn uh, uh, mor agos iddyn nhw yn fan hyn ym Mhen y Lan, felly da ni'n gweithio'n agos gyda'r Brifysgol yn fan hyn, mi ydyn ni wedi gweithio a gyda'r adran seicoleg uh, tair mlynedd yn ôl, fe weithio ni ar brosiect i wneud gyda iechyd meddwl uh, a ddari hynny arwain at rai o'r ysgol yn mynd allan i Alicante uh, i gyflwyno'r hyn oedd wedi cael ei wneud yn y brifysgol yn fan yno. Ni'n gweithio ar hyn o bryd gyda'r brifysgol eto, uh, yr adran seicoleg eto, a'r um, y, y defnydd o seicoleg bositif, y defnydd o iaith bositif gyda pobl ifanc er mwyn uh, i annog nhw a'i ysbrydoli nhw. Mae hwnna yn, yn gynllun sydd yn mynd yn arbennig o dda ar hyn o bryd. Ni wedi gweithio gyda Prifysgol Cardydd, um, fe ddaru ni prosiect gyda nhw ynglyn â ysmygu ar effaith ar bobl ifanc, Um, mae yr Urdd a mae Sport Cardiff yn gweithio'n agos iawn gyda ni, uh, yn rhoi llawer iawn o gefnogaeth a da ni'n cystadlu llawer iawn uh, uh, gyda nhw mewn bob math o gystadlaethau gwahanol. Da ni hefyd um, uh, wedi ennill gwobrion gyda'r Healthy Schools Network, da ni'n mynd am y lefel nesaf gyda nhw nawr yn y flwyddyn academaidd nesaf uh, gyda ffocws ar um, uh, faterion gwahanol yn yr ysgol. Felly mae yna lot o gyfleoedd a plant yn bwydo mewn i'r gwaith yna gyda uh, y rhwydwaith ysgolion iach a, a maen nhw'n cael cyfleoedd arbennig. Un o'r pethau eraill, wrth gwrs, mae Prifysgol Met Cyrdydd, dwi e ddim yn bell o fan hyn, a ni'n defnyddio'u cyfleusterau nhw hefyd. Felly mae yna gyfleusterau ffantastig fyna o, chimod, o safon um, arbennig. Felly mae yna gyfleoedd i fynd yna i chwarae pel droed, um, a defnyddio cyfleusterau nhw, y cyfleusterau athletau ac yn y blaen. Felly mae hwnna'n rhywbeth ni hefyd yn elwa ohono fe. Ni'n ddearyddol yn lwcus iawn o ran y cyfleusterau sydd yn lleol. Wedyn ni o ran gweithgareddau ar gyfer disgyblion mwyabl a thalentog, fel maen nhw'n cael eu galw, mae yna rwydwaith seren i baratoi plant ar gyfer y brifysgol, ond o fewn yr ysgol ni'n mentora disgyblion mwyabl a thalentog, mae yna gyfleoedd allgyrsiol gwahanol iddyn nhw, os nhw'n dangos fel y fformwla un, maen nhw'n dangos addewid mewn maes arbennig, um, a ni wedi datblygu um, GGY, sef Gweithgor Gwella Ysgol, ar gyfer edrych yn benodol ar yr agwedd hon, gwahanol staff wedyn ni yn cydweithio i sicrhau bod yna gyfoeth o brofiadau i ddisgyblion mwy abl a dawnus mewn gwahanol feysydd o fywyd yr ysgol. Iawn, mae'r sgrin... Mae'ch sgrin chi wedi newid yn sgrin ni ddim, felly dyma ni. Reit, ni gyd ar yr un sgrin yr anghenion ychwanegol. So, Mr Williams, na i basio chi nôl i sôn am yr anghenion ychwanegol. Diolch yn fawr iawn, Mr James.
Ie, yeah. um, yn yn rôl i fel dirprwy dwi'n gyfrifol am yr, yr ochr fugeiliol uh, a chynhwysiant, felly dwi'n gweithio'n agos iawn gyda'r adran ADE Um, mae yna ma gefnogaeth i bawb. Uh, Mae'r ma, ma adran yn uh, adran arbennig sydd yn rhoi cefnogaeth uh, penodol yn dibynnu ar beth yw. Maen nhw'n dda iawn yn adnabod anghenion y disgyblion, y pobl ifanc sydd gyda ni yn fan hyn, a wedyn darparu cynlluniau a ymyraethau ac yn y blaen. A chefnogaeth o ddydd i ddydd. Chymod, dwi'n meddwl fod y, chi'n gallu gweld y gair cwtch yn fan yna. Bydd unrhyw rai ohonoch chi sydd yn rieni gyda ni'n barod uh, fi'n siŵr wedi clywed amdan y cwtsh. Dyna yr er enw am yr ardal a dy y yn yr ysgol. Fi'n credu bod yr enw yn gweud y cyfan. Chwa, mae o'n ardal ble mae yna nifer o blant yn, yn teimlo'n saff, maen nhw'n teimlo'n gartrefus, uh, a dyna'r math o ethos da ni wedi datblygu yn yr ysgol gyfan i fod yn onest chi, ond yn sicr hefyd i lawr yn y cwtsh fel bod y plant yma uh, i ni gyd yn cael diwrnodiau anodd uh, ar adegau a chwa weithiau mae jyst angen yr amgylchedd yna ble ydych chi'n teimlo'n saff ac yn ddiogel a ydych chi'n gwybod gewch chi eich cefnogi yn fan yna. Mae gennym ni gwnselydd ysgol uh, sydd yn dod ato ni dwy waith yr wythnos a sy'n arbennig o dda. Um, rhestr aros hir a dwi'n dwi, dwi, dwi credu fod rhan o hynny yw, um, chwad, mae, mae plant yn siarad gyda'i gilydd a maen nhw'n gweithio gilydd pa mor dda yw Elaine y cwnselwr ei gyda ni a wedyn mae plant wedyn yn ymddiried ynddi hi a eisiau uh, mynd ati hi a eisiau cael cyfle i drafod unrhyw beth sydd yn eu poeni nhw. Nyrs ysgol yn ymweld â ni hefyd yn rheolaidd, mae gyda ni gweithwyr ieuenctid yn dod mewn ac yn gweithio yn benodol gyda rhai o disgyblion, felly mae yna llawer iawn uh, o gefnogaeth yn yr ysgol. Nawr, um, Llynedd, uh, 64 y cant o flwyddyn 11 wedi dychwelyd i'r chweched, bydd hynny yn cynnyddio, yn 60 y cant y flwyddyn cyn hynny, 64 uh, um, llynedd Mi fydd hynny'n cynnyddu eto nawr ym mis Medi. Llynedd fe oedd yna 168 o ddisgyblion ym mlwyddyn saith. Mi oedd hwnna'n dip bach. Y flwyddyn cyn hynny, dath 180 o ddisgyblion mewn i flwyddyn saith a dim ond lle i 180 sydd gyda ni. Llynedd oedd e'n 168 Um, mi ydym ni'n rhagfynegu uh, ar hyn o bryd, da ni'n edrych ar gyfer mis Medi nawr, ffigwr tebyg iawn, 167 yn credu sy'n gyda ni ar gyfer mis Medi sy'n dod, ond uh, mi ydym ni yn ei ymbwrw y 180 neu'n agos iawn at y 180 yn y nawr yn flynyddol. Yn anffodus, uh, oherwydd Covid yn amlwg, fe da ni ddim wneud, uh, da ni'n ymfalchio yn y ffaith dwi'n credu, Uh, ni yw'r unig ysgol dwi'n gwybod amdan sydd yn mynd â blwyddyn 6 a 7 gyda'i gilydd i Langrannog ym mis Tachwedd fel arfer. Mae, yn, uh, mae o yn weithgaredd pontio arbennig ble mae'r plant blwyddyn 6 yn cael dod i nabod rai o'n staff ni a y disgyblion ym mlwyddyn 7. Ond yn anffodus, ni fydd hwnna yn bosib ym mis Tachwedd eleni. Ond uh, gawn ni weld, fe, fe edrychau ni, uh, mae Glan Llyn ym mlwyddyn wyth yn un arall. Go- Gobeithio croesi bysedd nawr uh, ar gyfer y plant sy'n dechrau mis Medi gyda ni, mi fyddan nhw yn gallu mynd i lan llyn y flwyddyn ar ôl hynny. Um, nawr, mae'n ma braf iawn uh, siarad gyda chi yn fan hyn heno, ond does dim byd cystal â gweld uh, cyfarfod wyneb i wyneb nag oes. Felly, da ni wedi penodi dyddiad yn fan hyn ar gyfer noson agored yn yr ysgol y pedwerydd o Dachwedd uh, yn y tymor nesaf. Da ni wir yn gobeithio uh, fod ni yn mynd i allu fynd ymlaen gyda hwnnw yn amlwg, gan i weld fel mae pethau yn y byd da ni'n byw mewn ar hyn o bryd. Ond y bwriad yw i agor yr ysgol lan ar y noson honna, mi fydd bob adran yma yn cynnal gweithgareddau gwahanol, mi fydd yna lot o'r disgyblion yma, da ni'n gobeithio, gawn ni weld, gyda cymysgu swigod ac yn y blaen, ond y gobaith yw erbyn hynny bydda ni yn gallu gwahodd chi ar y safle a gwch chi flas go iawn, a mae hynny'n amserol achos dwi'n gwybod uh, yr ail ar hugen o dachwedd uh, yw'r dyddiad cae dwi'n gwybod uh, flwyddyn nesaf ar gyfer rhieni blwyddyn chwech yn neud i cais ar gyfer lle yn yr uwchradd i'w plant nhw. Nawr de, manteision addysg Gymraeg. Um, uh, uh, mae ma, ma, ma Cymraeg yn agos i'r galon ar gyfer fi a Miss James a fi credu bob aelod o staff sydd yn gweithio yn fan hyn. Chwa, ma, ma na, dwi wedi siarad ambell i riant yn y gorffennol yn poeni fod nhw i hunain ddim yn siarad Cymraeg ac yn poeni o bosib bydden nhw ddim yn gallu helpu i plant nhw. Um, dwi'n ei cysur yn ochr, dwi'n dwi dysgu nawr ys bron i 30 mlynedd, uh, cemeg yw fy mhrif Bwnci, a dwi 'di dysgu gymaint o ddisgyblion sydd yn dod o gartrefi di-Gymraeg, ond yn mynd ati i fod yn ddoctoried neu yn ddeintydd, yn milfeddyg a bob math o bethau. Chymod, mae pobl yn poeni'n ofnadwy gyda'r gwyddorau achos mae'n dermau mawr ac yn y blaen, ond uh, o'm mhrofiad i yn y 30 mlynedd diwethaf, mae yna ma, ma, ma gannoedd o bobl ifanc i fynd ymlaen a di chwyddo ar ôl cael addysg Gymraeg a di astudio cemeg a ffiseg a mathemateg ac yn y blaen gyda ni yn y chweched. Mae'r ffaith fod nhw'n ddwyieithog yn fantais enfawr ar diwedd y taith ysgol. Chymod, um, maen nhw hefyd yn cael y cymhwyster tygau iaith gyntaf, sydd yn amlwg uh, yn, yn gymhwyster ychwanegol iddyn nhw. Um, chymod, mae yna fanteision uh, gwybyddol uh, gweithio mewn dwy iaith. Mae rhywun gweud fod chi'n pigo pethau fyny'n gynt, os chi, so mae yna ma ddisgyblion fan hyn, maen nhw'n gallu siarad uh, uh, tair iaith, uh, rhai ohonyn nhw. Chi'n gallu gweld pa mor siarp, mae yna ma rai fi'n credu, Miss James, wedi'n credu bod yna rhywun yn siarad pedwar iaith, yn does? Oes, ond mae gyda ni hefyd y criw yn, uh, yn uh, chweched, oedd pawb, oedd y criw Almaeneg lefel A gyda ni, oedd yn neud len i gyd yn mynd i'r brifysgol i wneud ieithoedd, nifer ohonyn nhw'n mynd i wneud Ffrangeg ac Almaeneg, a bod nhw'n gallu mynd yn yn ddwyieithog fel dwy mam, dwy famiaith felly. A sicr, mae'r ffaith mae dwy iaith i ddechrau yn fantais enfawr wrthyn nhw iddyn nhw ddysgu'r pethau yna. Ond hefyd, o ran dysgu terminoleg a pethau ar gyfer gwyddoniaeth, mae'r ffaith bod nhw'n gallu dysgu termau mewn dwy iaith yn, yn cynnyddu'r ddealltwriaeth yn aml iawn, a mae, mae, mae ymchwil yn dangos hynny.
Bendant, wedyn, mae yna ma, ma lu o weithgareddau. Chymod, dwi'n credu um, yn y byd addysg Gymraeg, mae gyda chi yr erdd a'r eisteddfodau ac yn y blaen, a dwi'n credu fod yna ymdrech mawr i gymryd rhan yn y holl weithgareddau gyda'r addysg o'r ffordd ac yn y blaen. Felly fi'n credu uh, fod, fod, fod yna lu o weithgareddau uh, mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a mae o'n fantais mawr i fod yn yr amgylchedd yna. Nawr de, uh, mae yna ma gynnydd uh, mewn galw am siaradwyr Cymraeg mewn swyddi, fel da ni gyd yn gwybod, mae fe'n fantais mawr iawn yng Nghaerdydd ar hyn o bryd os chi'n ddwy ieithog yn gallu siarad Cymraeg a Saesneg uh, a fod o'n ddiagor llawer mwy o ddrysau i chi os ych chi yn uh, y sefyllfa yna, mae yna llwybrau dysgu yr holl ffordd i brifysgol ar gael nawr, o'n i'n siarad um, gyda cyn ddisgybl i mi sy'n nawr yn ddoctor yn diweddar a oedd e'n gweithio fi fi'n credu fod, uh, fod yn bosib nawr astudio uh, meddyginiaeth uh, trwy'r gyfrwng Gymraeg yn gyfan gwbl. Neu o bosib yna un uned sydd ddim ond on i'n agos iawn nawr a chymod mae cael y llwybr Cymraeg yna, mae yna nifer, dath y ddoi gyn ddisgybl yng ngweld i uh, rhyw fus yn ôl uh, gyda'r prifysgol wedi, wedi dod i ben am y flwyddyn ac yn y blaen, a'r ddoen yn nhw'n gweud faint oedden nhw wedi elwa o gallu wneud uh, cais am yr ysgoloriaeth Gymraeg, a fod nhw wedi cael arian ychwanegol, uh, a faint oedd hynny wedi helpu nhw uh, yn eu blwyddyn cyntaf nhw yn y brifysgol. Felly mae pobl yn poeni yn aml iawn ynglyn ag addysg Gymraeg a bod nhw wedyn yn mynd i'r cam nesaf drwy gyfrwng y Saesneg. Ond wrth gwrs, dyw'r cam nesaf ddim angen bod drwy gyfrwng y Saesneg bellach. Mae'r dyfodiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae hwnna wedi rhoi troi popeth ar ei ben. Ac wrth gwrs, mae modd i chi nawr fynd â'ch holl addysg o'r cryd reit drwyddo i'ch lefel gradd drwy gyfrwng y Gymraeg.
Reit. Rhieni. Wel, Mr Williams yn gweud, da chi wedi gweithio ni beth sy'n gael i'r plant, beth sy'n ar gael i ni. Oce, okay, wel, chod yn amlwg, um, byw yn y ddinas, mae yna nifer fawr o rieni prysur iawn uh, yn codi'n gynnar, yn gweithio oriau hir ac yn y blaen, a chymod, mae o'n ofid weithiau, uh, chymod, uh, pwy ofal sy'n yna i'r plant fel bod yn helpu rhieni, felly lle ni weid, uh, mae'r ysgol ar agor o saith o gloch ymlaen. Mae'r ma plentyn cynta ar hyn o bryd yn cyrraedd am chwarter wedi saith, uh, ond yn y gorffennol ni wedi cael ambell i blentyn yn cyrraedd am saith o gloch, a mae croeso iddyn nhw wneud hynny. Mae yna staff ar y safle uh, yn barod, mi fydd yna aelod o staff ar ddyletswydd swyddogol ar ei giat erbyn 8 y gloch yn y bore yn cadw'r llyged, ond mae plant sy'n cyrraedd am saith yn dod mewn a maen nhw'n dod i eistedd yn, yn, er, yn y neuadd uh, ble mae yna fwyd yn cael ei wasanaethu. Mae yna frecwast yna bob bore, maen nhw'n gallu prynu rhywbeth i fwyta, diod cynnes ac yn y blaen yn fan yna. Uh, ar ddiwedd y dydd wedyn, mae yna nifer fawr o rhieni uh, wedi gweud faint maen nhw'n gwerthfawrogi y clwb gwaith cartre. Nawr, ar hyn o bryd, nid yw'r clwb yn, yn cymryd lle oherwydd bod ni'n cael pobl oedd ar y safle uh, yn eitha cloi ar ddiwedd y dydd a mae gyda ni broblem yn amlwg. Uh, Mae'r plant ar hyn o bryd uh, mewn swigod mesul blwyddyn, felly da ni'n gallu cymysgu nhw uh, yn y clwb gwaith cartre. Ond y cynllun yw nawr i ail ddechrau y clwb gwaith cartre gyn gynted y bosib flwyddyn nesaf. Mae uh, ar agor tan 5 o gloch bob nos, mae plant yn gweithio mewn ystafell gyda cyfrifiaduron yna fel bod nhw'n gallu gwneud gwaith ar-lein neu maen nhw'n gallu eistedd ar y bwrdd a wneud gwaith yn eu llyfrau. Mae yna aelod o staff yna bob nos yn gofalu amdanyn nhw a mae'r aelod o staff yna amlwg yn gallu helpu nhw gyda tasgau gwaith cartref sydd yn help mawr a dwi'n siŵr fydd, fydd neb yn meindio mi ydy ni yn cael y clwb gwaith cartref hanner di pedwar ar nos Wener fel bod y staff yn gallu mynd gartre tipyn bach yn gynt. Nawr de, cefnogaeth i rieni, o bosib, uh, yn sicr, os oes gyda chi plentyn gyda ni yn barod, mi fyddwch chi'n gyfarwydd ar app Class Chats, o bosib falle, uh, fyddwch chi wedi clywed rhai o rhieni eraill da chi'n nabod sydd gyda plant gyda ni yn barod. Mae, mae, mae, mi ydym ni'n cofrestru ar yr, yr, yr app Clash Charts, mi ydy ni yn rhoi pwyntiau clod i'r disgyblion. Da ni hefyd yn rhoi pethau, um, wel, dwi'n mynd i'r defnydd y gair negyddol, ond chod, os oes na broblem yn codi, os oes plentyn heb wneud i gwaith cartre, neu o bosib yn hwyr i'r wers, neu fod nhw'n siaradus yn y wers, mae hynny'n cael ei gofnodi hefyd, achos da ni'n teimlo bod yn bwysig fod chi fel y rhieni gartre yn gallu gweld beth sy'n digwydd. A nifer fawr o rhieni wedi rhoi adborth i ni yn deud um, cymaint haws maen nhw'n ei gweld i erbyn hyn i, i helpu cefnogi i'w plant nhw, chos mae gen nhw syniad llawer gwell o beth sy'n mynd ymlaen. Dwi'n cofio pan oedd yn uh, ymhlant i uh, yn yr ysgol, a dwi'n gwybod chybod byddwn i'n gofyn cwestiwn, wel, be nes di heddi? Dim byd, gyda pwy, o neb ac yn y blaen. Dwi'n gwybod pa mor anodd yw i, ond mae cael y wybodaeth yma fel bod chi'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn ddefnyddiol dros ben. Ie, yeah, so disgybl ffug yw hwn. Dyw Chris Aaron ddim yn ddisgybl ym Mroeden cyn i chi feddwl ta dyma, dyn ni ddim wedi cael disgyblion yn treiantio felly d- nid dyw hwnna ddim yn wir. A wedyn ni dyma enghraifft wedyn dyma sut mae fe'n edrych, ond mae hwnna yn un disgybl go iawn, disgybl sydd wedi bod yn gweithio'n galed iawn fel chi'n gallu gweld. Um, felly, um, o ran y cefnogaeth i rieni a disgyblion, y peth gyntaf, peth cyntaf gyda ni fyna um, oedd yr class chart, A wedyn ni, mae 'na sesiynau cymorth amser cinio mewn adrannau, a hefyd mae 'na adnoddau i gefnogi dysgu ar y Chromebook. Mae 'na bob math o bethau fel mae 'na wefan cymorth gyda ni, adnoddau yn dod drwy ClassChat, a mae'r holl bethau yma, yr yr gefnogaeth ddigidol a cefnogaeth mewn person yn yna i helpu i'ch disgyb- yy ein disgyblion ni, eich plant chi ar eu taith drwy'r ysgol. Iawn, yym o ran y cyfathrebu, yym ni'n cyfathrebu gyda'n rhieni mewn nifer o ffyrdd, so at Bro Edern yw ein cyfeiriad yym ar gyfer ein trydariadau, ni'n trydar yn gyson, yym felly dyna gyfeiriad yym trydar yr ysgol i weld y diweddara o ran lluniau gwahanol weithgareddau, a wedyn ni, 'y ni'n blogio bellach gyda'n rhieni, mae'n ffordd hawdd iawn, yn hytrach na anfon llythyrau ac yn y blaen, 'y ni'n rhoi'r wybodaeth i gyd mewn un lle, a mae'n golygu bod chi'n gallu darllen y cwbl ar diweddaraf um, mewn un man. Ond hefyd o ran chi fel rhieni, darpa rhieni, mae yna wefan pontio gyda ni. So gwefan yr ysgol yw wdrifflig.broeden.cymru, ond os newch chi roi pontio.broeden.cymru, fe fyddwch chi wedyn yn gallu mynd i edrych ar y wybodaeth benodol ar gyfer rhieni, darpa rhieni, gwybodaeth ynglyn â yr holl beth ych chi eisiau gwybod, gwisg a blog a cas pensil a um, chi'n gwybod bws a phopeth arall, mae'r holl fanylion yna ar y wefan pontio ac oedd hwnna wedi cael ei ddiweddaru wythnos diwetha yn barod ar gyfer cyfarfod rhieni blwyddyn chwech ac yn amlwg mae croeso i chi edrych arno fe'r un pryd. Ni, falle bydd yn cael ei ddiweddaru fe ambell beth yn newid yn y flwyddyn ond i chi gael syniad o beth sy'n digwydd mae'r manylion ar wefan pontio blwyddyn chwech i saith. Felly, um, ceisiadau. So, Mr Williams, ti'n mynd i sôn am hwn, mae wedi crybwyll y dyddiad yn barod. Do, a dyma ni, chwan, nath ni, nath ni sôn gyda, jyst eich atgoffa chi, fe siw fod chi yn ymwybodol yn barod uh, y dyddiad cau ar gyfer gwneud eich cais uh, yn fan yna. Dwi'n ymddeheir am y Miss James newydd uh, pwynt o mas i fi, mae'r ma flwyddyn yn anghywir ar y top. Felly, Dy Llun yr ail ar hugen o Dachwedd 2021, ie, fi'n gallu gweld fi wedi rhoi 2011 uh, ar y dyddiau, so fi'n uh, fi Back to the future, Back to the...
Ie wir, ie wir.
Ond uh, dwi'n gobeithio bod hwnna yn rhoi blas i chi uh, ar Fro Edern uh, heno ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn at eich croesawu chi yma, da ni'n gobeithio nawr y mis Tachwedd. Mae, mae o'n gyffroes, mi fyddwch plant chi nawr ym mlwyddyn pump yn ymuno gyda ni felly uh, mis Fedi 2022, sydd yn golygu bydden nhw'n ymuno gyda ni pan fydden ni yn dathlu ein deng mlwyddiant. Anodd iawn credu, uh, a gorwyd yr ysgol Medi 2012, anodd iawn credu fod deg mlynedd llwyddiannus iawn uh, wedi mynd heibio erbyn fydd eich plant chi nawr yn dechrau gyda ni um, mis Medi 2022. Mae'n mae deud y cyfan uh, i mi Dim ond un aelod o staff sydd yn gadael ni nawr ar ddiwedd y flwyddyn academaidd hon. Mae'r aelod o staff yna yn mynd i fyw mewn rhan arall o'r wlad, uh, ond mae'n dangos bod y sefydlogrwydd sydd yma yn yr ysgol. Dydy staff ddim yn gadael Bro Eden heblaw, falle bod yna ddyrchafiad uh, i rywle arall neu fod nhw yn symud i'r rhan arall o'r wlad. Mae y cyn-ddisgyblion dal yn dod yn ôl i weld ni yn rheolaidd pan maen nhw'n cael y cyfle yn ewedig yn nhymor y haf nawr, a mae hynny uh, i mi yn gweud y cyfan. Mi yda ni yn gymuned clos iawn, mi yda ni'n ofalgar iawn, mi yda ni'n edrych ar ôl yn gilydd, da ni'n cael lot o hwyl, da ni'n credu'n fawr yn hynny, uh, ond chwad caredigrwydd, sicrhau bod pobl yn cael cyfleoedd a sicrhau fod yna bobl llwyddian, llwyddiannus iawn, pobl arbennig dros ben yn gadael Bro Eden ac yn mynd allan wedyn i wneud i marc nhw ar y byd. Felly, da ni'n edrych yn fan hyn ar y Q&A a dos dim byd i weld, dos dim cwestiynau wedi codi, da ni'n hapus iawn, fe rown ni rhyw funud bach ragofn fod chi eisiau jyst rhoi rhywbeth mewn unrhyw gwestiwn sydd gyda chi yn fan yna, mi ydyn ni'n hapus iawn

Fe lwyddodd o wythnos diwetha' i drefnu dau ddiwrnod pontio gyda holl blant y clwstwr sy'n dod yma ym mis Medi yn treulio dou diwrnod cyfan yma. Mi o'dd 'na pellhau cymdeithasol, do' 'na ddim cyfle i swigeni'n ysgol cynradd